Croeso nôl. Nawr te, gan bod yr heulwen wedi bod mas, be mynd i sôn am wyliau, ie? Ie. Ie. A un sy'n dechrau wythnos i ddydd Gwener yw Tafwyl, gyda llond lle o ddigwyddiadau yn digwydd ar draws y brif ddinas. Ie, ac ar ddydd Sadwrn y pymthegfed, mi fydd Ffair Tafwyl yn cael ei chynnal yn y Castell. Lot o fandiau'n perfformio ar y diwrnod, ond 'sa ddim pwynt i ni'n dau sôn amdano fo. Dyma Llinos a Sara sy'n trefnu i sôn mwy.
Cafodd Tafwyl ei sefydlu yn ôl yn 2006 er mwyn dathlu'r iaith Gymraeg yma yn y brifddinas, a pryd hynny oedd yn cael ei gynnal yn y Mochyn Ddu yn y maes parcio ond oedd o jyst yn mynd yn fwy ac yn fwy pob blwyddyn. Felly y blwyddyn dwytha, am y tro cynta, cafodd ei gynnal yng Nghastell Caerdydd a mi oedd yna 8,500 o bobl yma Felly, da ni'n cynnal yr ŵyl eto yma eleni. Fy marn llwyddiant blwyddyn dwytha oedd y ffaith bod yr ŵyl am ddim a bod 'na gymaint o ddewis yma i pobl wneud, o' 'na gerddoriaeth byw, o' 'na babell llenyddiaeth, pabell i ddysgwyr, a bydd yr un peth eto eleni ond ychydig bach yn wahanol, felly by' 'na mwy o fandia, mwy yn digwydd yn y pabell lên a bydd yr oria yn ymestyn flwyddyn yma. Dwi'n meddwl bod y ffaith bod am ddim yn bendant yn helpu pan oedd o mor llwyddiannus, ond achos gei di bobl yn cerdded ffwr o stryd fan hyn, i fewn i'r castell, rioed wedi clywed am y iaith Gymraeg, a maen nhw'n dod fewn a maen nhw wedi gwirioni, ti'n gwybod? So dyna sy'n gret, bod ni'n cael cynulleidfa hollol wahanol. I ddechrau, mae'n costio i fynd i'r castell bob penwythnos arall, a mae hwn di'r unig benwythnos mae'n ddim i chdi fynd i fewn, felly mae'n bendant yn denu pobl. Mae'n mynd yn ddiwrnod gwych, mae yna gymaint o bethau mynd ymlaen. Mae yna bethau bach gwahanol hefyd sy'n hollol newydd, a da ni'n cynnal bake-off er enghraifft, sy da ni roed yn neud o blaen, so dwi'n gweithio fe hwnna'n llwyddiant. Mae yna bandiau mawr Geraint Jarman yn chwarae. Ellith o ddim bod yn wael rili. Mi fydd yna ddwy lwyfan ac yn perfformio ar y llwyfannau bydd Geraint Jarman, Huw Chiswell, Colorama, Cwbwllos Botwnnog, Tsunami, Yr Angen, Gwyllt, Enillwyr Brwydr y Bandiau 2013, Y Ffug, Heather Jones, Trwbadwr, Seifi, Plu a Casi Wyn.
Dim jyst y ffair ar y dydd Sadwrn ydy Tafwyl, mae Tafwyl yn rhedeg am wythnos gyfa. Dechrau nos Wener cynt, nos Wener y pedwerydd ar ddeg o Fehefin, yn Clwb y Diwc efo gig Machu Mister Huws. Mae'n mynd ymlaen wedyn tan dydd Gwener wedyn, yr unfed ar hugain, a mae hwnna'n gorffen efo noson bragdy'r beirdd yn y Rockin' Chair. Wedyn yn y canol mae 'na llwyth o betha, mae 'na noson gomedi, mae 'na noson ddrama, mae 'na lot o fel noson dirty protest neu dramâu byrion, lot o bethau i dysgwyr, lot o petha teuluol, meithrin hefyd. Mae yna rhywbeth bob nos. Mae yna 24 o ddigwyddiadau i gyd dros yr wythnos heb sôn am y ffair yn fan'na.
Dim jyst gŵyl i bobl Gaerdydd 'di hwn. Os 'da chi'n byw yn y gogledd a ffansi trip oer Gaerdydd, mae'n ŵyl arbennig efo rhywbeth i bawb. Pethau i blant, pethau i oedolion, pethau i'r henoed. Rhowch pethau drw'r dydd, lle arall dach chi'n cael awyrgylch fel hynna yn ganol fel ganol y ddinas i gyd am ddim, yr holl dandiau 'na, dau bar, mae jyst yn sêt da.